Helo, siwmai, croeso mawr i chi gyd. Ie, yeah, mae'n amser am wobre Bro 360. Yn dod ato chi o dre'r Cofis ac Ardal Arfon. Ac o ganol gwlad y Cardi. Mae prosiect Bro 360 yn dathlu ben blwydd yn ddwy oed a da ni yma. I ddathlu i straeon ni, bobl Ceredigion. A phobl Arfon.
I ddathlu ein gwefannau bro. Ac i ddathlu bob dim sy'n dda am ein milltir sgwar. Croeso i Wobrau Bro 360 2021! Gwn i te murlun enwog Ruth Jane tu ôl yn ni, i ni fan hyn yn Hal y Bond, a dechrau ar y seremoni gwobrwyo yma. Lot fawr o wobrwyo, ond o'n i ddechrau gyda'r categori yma, Sef stori codi gwên, ie? Ie, ie. A'r prif reswm i ddathlu straeon fel hyn ydy achos bod nhw'n gwneud gymaint o wahaniaeth i phobl leol sy'n darllen ac yn gwylio nhw. Ar llynedd bu dros 1,300 o straeon ar wefannau'r Vote 360, felly tipyn o gamp yn enwedig mewn pandemig. Wel ydy, a timod be, mae hwnna'n lot fawr o storïau, ond y cwestiwn mawr yw, Allan o'r rheina i gyd, nath un codi gwên. O's un yn ennill? O, mae sawl un 'di codi gwên, ond yr enillydd ydi Steffan Nutting am ei gyfweliad fideo hefo'i fam Maim ar ôl i hi ddewed fyny am Match of the Day. O ie. Wi'n gorffo werthin achos fi'n gwbo bo pawb wedi gwel honna. Mair Nutting yn bwrw'r bel mewn. A i chi ga'l gwbo, fi o'dd Mair wrthi yn y car am dwrnode. yn trio gael hwnna mewn. Felly llongyfarchiadau mowr iawn i ti Steff, ac o dda ti Mair, back of the net. Faint o tecs Gymro di i gael i fewn trwy'r ffenest na? Mi ath i fewn ar y drydedd shot. Arbennig iawn. Rhai enwogion wedi uh, cysylltu efo chi dros trydar, ond Peter Crouch o bawb, seren anferth y byd podlediadau a'r byd peldroed ar hyn o bryd.

a dan ni yma i drafod gwobr Creor Ifanc y Flwyddyn. Guto, yn amlwg, mae unrhyw un o unrhyw oed yn gallu cyfrannu at y wefannau Bro 360, ond pa mor falch dach chi bod yna bobl ifanc yn gwneud hynny? Ia, fatha dudais i, mae pawb yn cael cyfrannu, mae o'n agored at unrhyw un, ond yn benodol, dan ni wedi bod yn trio targedu mwy o bobl ifanc i gyfrannu, a mae'n briliant gweld nhw yn wneud hynny hefyd, yym, ti'n gwybod, mewn syniadau ffresh. yn barod i arbrofi efo fideos tracio sain, lluniau o'r holl math a petha fel 'na, so yndi, mae'n briliant. Mae 'na gwpwl o enwau nodedig sy' 'di gwneud cyfraniad arbennig dros y flwyddyn dwytha. Yym un ydi Gruffydd Huw o ardal Bro Aber sy'n creu stwff ar dîm pêl-droed Aberystwyth. Yr enw arall ydi Lloyd Warburton hefyd o Bro Aber yym a mae o 'di bod yn neud lot o stwff ar ystadegau yym Coronavirus yng Nghymru 'lly. Yym ond yr enillydd a pwy sy'n mynd â hi tro 'ma ydi Begw Elain o ardal Mad Dyffryn Nantlle tri chwech dim. Be ma Begw wedi neud felly sydd mor arbennig? Mae 'di bod yn creu llwyth o stwff chware teg iddi a stwff da efyd yym ar Nantlle Vale. Yy mae'n 'di bod yn ffilmio wel pan mae'n ei gallu uchafbwyntio ar gema yym ond er ar ol i'r gema stopio mae'n dod yn creu llwyth o stwff wylio petha yym cyfweld â chwaraewyr, be maen nhw'n bod yn wneud i gadw'n brysur, a jyst newyddion y clwb. Um, a dwi'n meddwl lle fel yn lwcus iawn i gael Begw yn wneud y stwff yma i'r clwb. Llongyfarchiadau mawr i Begw felly.
Doi lawr, nawr y trydydd, a fi gael cwmni cydlynydd Bro 360, Lowri Frons. Rwyt ti, Lowri? Iawn, diolch. O'r?
Sonia wrthau te. Be sy'n neud i gwefan bro fod yn llwyddiannus? Be sy angen arno ti? Fi'n credu cynhwysyn pwysica sydd ar gwefan fro yw pobl, ti'n pobl leol sy'n neud y wefan, pobl sydd yn gwybod beth sy'n mlaen yn ei hardal leol, pobl sy'n abod pobl eraill i annog nhw i greu, a pobl sy'n gwybod pa straeon sydd angen mynd ar ei hôl, beth sy'n bwysig yn lleol. A chwarae teg, ar draws yr holl wefannau bro, mae gyda ni dros 400 o bobl wedi creu straeon yn barod ar ei gwefan. Felly, ie, mae, mae bobl yn gynhwysy'n holl bwysig. A beth am y bobl, ti'n beth maen nhw'n cael mas ohono fe wedyn? Ti'n mae'n bleser gweithio gyda, gyda pobl leol, achos ti'n cael dysgu sgiliau, rheadru sgiliau iddo nhw, gan obeithio bydden nhw'n fwy hyderus i fynd ati greu hunain wedyn maes o law. Ti'n bod, naill ein dysgu sgiliau golygu fideo, um, sgwennu, testyn, ffilmo ac ati. Ond hefyd mae hwnna'n troi rownd i fod yn werthfawr i rwy'n arall hefyd wrth i bobl fod yn fwy hyderus yn creu ac yn uh, cyhoeddi llais ac ati uh, a mynd ar ôl straeon lleol pwysig. Mae hwnna'n creu arweinwyr yn lleol hefyd a mae hwnna o werth i'r gymuned ehangach. A'r categori mate?
Ond mae gategori pwysig, sef cyfranogwr y flwyddyn. Ond mae'n teimlo bach yn gros gran, ti'n bod, i, i wobrwyo unigolyn. Ti'n sepseto bobl nawr, allu ti'n sepseto lot o bobl fan hyn, Lowri? Fi sicr ddim sepseto bobl, ti'n bod, ond mae yna un person yn sefyll mas, mas sy'n heiddi'r wobr yma lenni. Mae e nid yn unig wedi bod yn creu lot ar gyfer i wefan fro, ond mae hefyd yn wych am adnabod bobl eraill, allu dde berswadio i greu straeon hefyd. Wedi bod yn hyrwyddo hefyd tipyn o'r wefan fro, ac yn, just yn gyffredinol, rhoi lot fawr egni mewn i'r wefan fro ac mewn i'w fro ei hunan. Felly'r enillydd yw Dylan Lewis, Clonc 360. Llongyfarchiadau mowr i ti te, Dylan Lewis, neu Dylan Clonc i chi a fi, cyfranogwr y flwyddyn. Da was.
Yma ar lan Llyn Padarn yn ardal Bro Wyddfa 360. Da ni yma i drafod fideo y flwyddyn. Wan, gyto, um, allu di fadda rwy'n am feddwl pan mae rwy'n yn cyfrannu i wefan bro bod nhw'n meddwl mae'r unig beth fydden nhw'n wneud ydi sgwennu erthigol. Ond mae yna gymaint mwy na hynny i wneud, does? Oes, illa bod pobl yn meddwl at just sgwennu erthigol ydy'r prif beth, lly. Ond o'n i'n trio annog lot o stwff o bob gyfrwng, so ti roed um, llwyth o lyniau, tracio sain, creu blogs byw a falle. Um, ond un o'r prif bethau dyn ni'n trio annog ydy fideos. A fath o fideos da chi weld ta? Dyn ni'n gweld bob math o fideos, so fideos sôn am newyddion sy'n digwydd wwan, yn pethau fatha fideos hanesyddol, um, fideos coginio, um, eich bwyntio chwaraeon, wrth os i sôn o begw dwi'n gwneud. uh, bob math o stwff o. A wedyn, dod o enghreifftiau ni o fideos llwyddiannus. Fideos llwyddiannus, wel, yma dipyn ar y rhestr. Um, dipyn cael ei creu gen y criw ifanc o dda'r er, um, horsgwedwyr ifanc. Ond yr un sydd wedi mynd â hi flwyddyn yma ydy fideo gen uh, Nel Penance Jones o Browydfa um, a hi'n trafod chwechad dosbarth um, Brynebol ac mynd i'r coleg. Ni'n penderfynu mynd i'r chweched dosbarth oherwydd o'n i'n teimlo na fanna lle felly gorau i fi, yn ogystal â fanno lle o'n i'n teimlo'n fwy cyfforddus yn mynd. Dwi'n meddwl be dwi'n medru fwyaf am ysgol ydy'r ochr cymdeithasol a jyst neu' atgofion rili ffynni. Yym ond dwi yn meddwl bo' fi 'di neud y dewis iawn yn mynd i coleg, dwi'n rili mwynhau o.
Wel ma' fi yn ca'l cwmni ysgogydd ardal gogledd Ceredigion gyda bro tri chwech dim Dan Johnson. Ti'n alright Dan? Iawn diolch, ti?
Wel gwethau te, ers faint wyt ti wedi bod efo'r prosiect? Wel gychwynais i nôl, fo ni ddwy flynedd wan, um, nôl yn chwefror 2019. Beth wyt ti'n cael mas yno fe? Beth ti'n lyco amdano fe? Um, pryd o'n i'n rili really ifanc, newid y diwrnod o'n eisiau bod ag um, y cyfryngau nesu yn y brifysgol. Um, felly mae hwn yn rhywbeth rili really tebyg rili, really, ond just dim ni sy'n sgwennu'r straeon, ond yn helpu pobl i greu nhw hunan, a dyna beth ydy newid y diwedd yn y, yn y ganrif yma. Fel y pethe 'ma t'mo' ma' nw'n cymryd bach o amser yndyn nhw i ffindio'u trad. Wyt ti'n gweld bo' lot mwy o ddiddordeb yn y prosiect nawr? Nôl yn cychwyn y prosiect fydd o'n yn mynd i gynnal sesiynau ag cynnal stondinne sy'n teimlo fel rhywbeth o gamffennol pell yym mewn digwyddiade. Yn amlwg doedd pobl heb 'di clywed am prosiect gan taw jyst 'di cychwyn a oedd yn ne- doedd 'na'm hyd yn oed wefan am fisoedd cynta'r prosiect ond Yn ddiweddar, dyn ni wedi gweld lot mwy o dwf, pobl yn ymwneud hefo pethau, lot mwy o bobl yn cynnal straeon. A mae hwnna'n dod â ni mlaen at y categori nesa', yn dydi? So, y categori yma ydi oriau luniau yn flwyddyn. Am ba fath o luniau ni'n sôn te? Pob fath, rili.
Yym, mae rhai o'r straeon sy'n fyny am y wobr, gennych chi un sy'n eitha' gwleidyddol, yym, sy'n edrych ar protestiadau cau ffatri fan hyn a ffynanlle. Mae yna un sy'n gofnod o cyfnod clo gan um, Catrin MS. Ac hefyd mae gennych chi um, cofnod o Steddfod Genedlaethol y tro diwethaf yng Ngheredigion yn 1992 yn Aberystwyth, ond hefyd um, nôl yn 1916 ac yn 1952 hefyd yn Aberystwyth. O reit, so mae rhaid i ni gyhoeddi, oes na enillydd? Oes. O, mae yna enillydd, dyn dyn dyn. A pwy yw'r enillydd yna? William Howells o Benrhyn Coch am ei bedair stori am yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth. Wel, William Howells, llongyfarchiadau enfawr. Diolch, Dan. Diolch. Mae yna gymaint o amrywiaethau yn yr gwobrwyau, mae'n rhaid i fi weid, sy'n dod yn ni at y categori nesaf yma. Beth yn edrych ar nawr, Lowri? Mae'r categori yma yn bwysig a chydig bach yn wahanol i'r categories eraill. sef yr esiampl lleol gore o wneud gwahaniaeth. Felly mae'n categori mwy na'r gwefannau bro ei hunain, mae'n ymwneud gyda gweithgarwch yn y cymunedau, a'n enwedig llynedd yn ugen ugen, ti'n goffa pobl feddwl mas o'r bocs tipyn a gynnal pethau mewn ffyrdd gwahanol. Felly mae'r categori yma yn gwobrwyo y gwahanol ffyrdd na mae pobl wedi addasu yn ei broedd yn ystod ugen ugen. Felly ti sôn amdano fe fel rhyw gatalist yn neud gwahaniaeth. Rho cwbl o siamplau i fi. Ie, oedd, oedd y math o straeon uh, um, yn amrywio tipyn, um, a maen nhw wir wedi gwneud gwahaniaeth. Un ohonyn nhw, just cyn nadolig, nath um, dyn o'r enw Hefin Richards gwenu stori am ei brofiad e o gael Covid a'r, ar pethau ymarferol goffodd ei wneud i ddod dros y salwch. A nath e rannu hwnna just cyn nadolig gyda'r neges, os welith rhywun y stori mas, wnaeth e stopo un person rhag mynd o gwmpas a, a falle mynd o gwmpas gormod o dau a cymysgu gormod dros nadolig, bydd e'n hapus. Wel, nid yn unig mae'r stori wedi cael ei weld gyda milodd o bobl, ond gath y stori wedyn i bigo lan gan newyddion naw rhai diwrnodau wedyn, felly fe ath e ar draws Cymru gyfan, felly dyna'r impact ti'n gallu wneud. Mae y flwyddyn diwetha' eleni, meddwl mas o'r bocs yw'r gair ynde fe? Wyt ti'n gallu meddwl am unrhyw stori eraill te, t'mod? Oedd 'na gôr wedyn yn Aberystwyth, Côr Gobeth wedi penderfynu yn hytrach na gweld y Covid fel problem uh, o'n nhw methu wneud i fyd amdano, achos ti'n methu ymarfer fel arfer dan do. Nethon nhw feddwl, oce, okay, newn ni ymarfer a perfformio mas ti fas a codi arian i elusen. Felly, wneud yn saff, a pwy a oer, ti'n falle bod rhai core eraill neu grwpiau eraill ar, ar draws yr ardal na neu ardalodd eraill wedi gweld y stori fach nath ar Bro Aber tri chwech dim a bod e 'di roi syniad iddo nhw hefyd. Ond oes 'na enillydd i'r categori a pwy sy'n mynd â hi? Wel oedd e'n job ofnadw o anodd i'r panel i ddewis enillydd yn y categori 'ma. T'mod oedd deg enghraifft gwych 'da ni a ma' nhw gyd yn enillwyr yn amlwg. Um, ond mae yna reswm pam ni wedi dod fan hyn i ffilmfo yr enillydd, o achos mae uh, Ysteddfod Capel y Gros sydd wedi ennill uh, y wobr 'ma o'r esiampl gorau o wneud gwahaniaeth. Achos yn hytrach na canslo digwyddiad reit ar ddechrau'r pandemig y- yn ystod Pasg, wnaethon nhw benderfynu na byddwn ni yn cynnal y Steddfod ddigidol gyntaf byd, a nid yn unig cael dros gant a hanner o blant yn gystadlu trwy anfon i fideos mewn a'r rheini'n cael eu rhannu ar Clonc 360, ond hefyd rhoiodd hwnna syniad i Eisteddfod yr Urdd i gynnal Eisteddfod Tŷ, Felly, na ti uh, wneud gwahaniaeth yn lleol yn cael impact cenedlaethol. Wel, llongyfarchiadau enfawr te i gryw Capel y Groes. Go dda chi! Rhoed fan hyn ar y map. Ac uh, Lowri, lle ofyn i ti, fi ysdi fan hyn yn Sylfota? O, do, sawl blwyddyn. Gys ti gam?
O, do.
Ond Sean Wael.
Croeso i ardal Ogwen 360, clwb rygbi Bethesda tu ôl i ni. Da ni yma i drafod gwobr cynnydd mewn cyfranogwyr. Wan Guto, mae'r gwefannau mae gyd wedi gweld cynnydd dros y flwyddyn dwytha. Do, mae yna gynnydd sylweddol wedi bod dros y flwyddyn dwytha ar bob gwefan chwarae teg. Um, pobl sy'n rhoi wedi cyfrannu o blaen, pobl newydd, ar unrhyw fath blatfform lly, sydd yn braf iawn i weld. Ond mae'n danos fod y wefan yn boblogaidd o god, god gwerth mewn cyfrannu hefyd. Pa wefan sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf ta? Wel, ie, beth oedd eisiau, mae bob un wedi gweld cynnydd, ond um, yr un sy'n mynd â hi ydy Pro Aper 360.
Mlaen â ni te, parhau ar gwobre. Reit, fi'n cael cwmni y pen bandit, y bos, y cyfarwyddwr, eich mor hydy. O wain, sgia fo ni, sy'n rwy ti? Iawn, diolch yn fawr ti, mae angen yr het, mae'n uh, ddigon oer neu, neu ffres, os o'n i'n galw hi eich. Mlaen â ni te, y stori leol ore gan golwg 360. Be sy'n bwysig am y categori ma te? Uh, Wel, mae'n gategori pwysig achos mae'n adlywyrchu'r berthynas na rhwng y cenedlaethol, golwg 36 dim, a'r un llaw a wedyn yr lleol yn gwefan y bron i ar yr ochr arall. A'r berthynas ddwy ffordd yna, um, lle da ni'n gweld erthygle am faterion cenedlaethol yn cael eu trafod a sut maen nhw yn effeithio ar ein cymunedau ni ar un llaw, a wedyn ar y llaw arall, straeon lleol yn cael eu dyrchafu i lefel cenedlaethol ar Golwg 360. A pa stori leol sydd wedi cyrraedd y brig te? Pwy sy'n cael y wobr gyda chi? Wel, mae'r stori sydd wedi dod i brig yn adlywyrchu y berthynas yna, sut mae'n gohebydd proffesiynol ni lle i bleddyn wedi mynd ati i gasglu cwestiynau gan y gohebwyr lleol, gan bobl ar lawr gwlad, maen nhw eisiau gofyn i bennaeth y cyngor a, a wedyn yn ei, ei taflu nhw tuag ati hi a wedyn yn, yn trosglwyddo'r wybodaeth yna uh, ar, ar ffurf uh, y gwefan y bro wedyn. Felly,
enillydd gwobr stori leol ore golwg 360 Owain ydy... Lleu Bleddyn, a'i gyfweliad o gyda arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, Elen ap Gwyn. Na ni te, llongyfarchiadau mowr i chi.
So'n amlwg, da ni yma yn ardal Cynarfon 360. Categori dan sylw yn fama di'r hyrwyddwyr gorau. Felly'n amlwg, rhaid chdi sgwennu'r cynnwys, mae rhaid chdi gael y cynnwys ar y wefan. Ond pa mor bwysig di hyrwyddo fo wedyn? Rwy'n dod i bob dim, rili, i gyrraedd cynulleidfa newydd, gyrraedd mwy o bobl, Ym Mathetes di, mae'n gret creu cynnwys, ond os ti'm yn hyrwyddo fo digon da, sy'n neb mynd i weld hwnnw yn y pen draw, felly ia, mae'n ofnadwy o bwysig. Sut mae hyrwyddo'n effeithiol wedyn ta? Wel, mae gin bob bro unigol um, dîm hyrwyddo, um, a gen nhw gyfryngau cymdeithasol unigol ar gyfer bob gwefan hefyd, so maen nhw'n rhannu ar Facebook, Twitter, Instagram, mewn grwpiau perthnasol, um, tagio felly, a dyna sy'n nhw'n cael y rhifau fyny yn y pen draw. Dwi'n cymryd bod y criw buddugol wedi gwneud hynny'n eitha' effeithiol, do? Pwy 'dyn nhw? Maen nhw wedi gwneud hynny'n dda iawn, chwarae teg, a'r criw fuddugol ydy clonc Sir Frychlyn.
Iawn, y categori nesa' ydy barn y bobl, ac Owain, mae hwn yn gategori pwysig iawn, yn dydy? Ydy, yn sicr.
Dyma'r categori lle 'dyn ni'n gweld o wir be' mae pobl yn yn ei werthfawrogi. ar y gwefannau bro. Mae o'n, uh, mae modd ni weld yn, yn fras wrth gwrs trwy ystadegau, beth sy'n boblogaidd ag ati, ond yn fan hyn mae gyfle i bobl i, i, i ddangos i gwerthfarogiad pa fath o straeon sydd wir wedi creu argraff arnyn nhw, uh, a mae yna ystod eang iawn o, o uh, straeon ag erthyglau wedi, wedi cyrraedd y rhestrau. Wel, mae'r math o gynnwys uh, sydd yn boblogaidd yn, yn amrywio cryn dipyn. Um, Dwi'n meddwl beth sy'n eitha cyffredin ydy straeon personol yna. Uh, cwpl o esiampl i chi, mae stol, stori Elin Haf uh, o Penrhyn Coch ar Bro Aber 360 yn, yn uh, ei phrofiad hi o, o golli hewyrth o gylyniad i, i Covid uh, yn ystod y cyfnod yma ar un llaw. A wedyn mae gennym ni stori o Bro Wyddfa 360 wedyn, Elin Aron sy'n rhedeg busnes y hostel yn, yn browydd yn Llanberis ac sut mae Covid wedi cael effaith ar ei, ei busnes hi. Neu mae gen ni pethau bach mwy ysgafn hefyd, er enghraifft fel uh, cwiz nith cacwn, clonc ti'n chwech dim, neu fideo uh, sut i greu bisgoff um, blondies uh, ar uh, dyffryn anllet ti'n chwech dim. Felly amrywiaeth eitha eang o, o gynnwys, ond i gyd yn boblogaidd iawn.

Fel myfyrwyr yn ein blwyddyn cyntaf ni eleni, da ni wedi gorfod bod yn ychydig fwy creadigol gyda'n ffyrdd ni o gymdeithasu. Gyda'r mwyafrif o lefydd ar gau, a chyfyngiadau'n gorfodi ni fod yn ôl yn y fflat erbyn deg yr hwyr, yn naturiol, da ni wedi dechrau arbrofi gyda'r hyn o'n cwmpas.

Bydd pawb ar goll yn trio ffindio ni. A dyna ni te, taith sydyn trwy flwyddyn rhyfedd yn de, ugen, ugen, trwy lyged ein gwefannau bro. A thrwy ein llygaid ni, y bobl leol.
Tybed os mae'ch stori chi fydd yn mynd o'i flwyddyn nesaf?